Sar jagħtini d-daħq meta nkun ma' ommi u ma' missieri. Missieri naqqas ħafna mis-smigħ u ommi ma tridx taċċetta. Allura qed isibuha problema biex jiftehmu u ġieli risposta li tkun trid tagħtini ommi ma tasallix. Għaliex aktar ma nikbru jibqa' jonqos is-smigħ?
Iktar ma nikbru kull sistema tal-ġisem tibda Tmajna xi ftit biex ngħidu hekk. Huwa parti mill milli wieħed meta jikber, meta nsiru iktar anzjani. U eh, ċertu nervituri jibdew itaffu, allura pereżempju l-nerv ta' smieħ jibda jtaffi xi ftit, jista' jbatti xi ftit. Barra minn hekk, iktar ma nikbru jista' jkun hemm pereżempju t-tambur tal-widnejn ma jibqax daqshekk inflessibbli jsir iktar iebes, allura dan jista' jaffettwa s-smigħ. Barra li ċertu ċelloli fil-widna ġewwa u ċelloli fil-moħħ fejn jirċievi s-sinjali tas-smigħ jistgħu biż-żmien jonqsu xi ftit, allura dan kollu kollox jista' jaffettwa n-nuqqas ta' smigħ iktar ma nibdew nikbru.
Nisimgħu ħafna appelli dwar kif għandna nipproteġu widnejna minn ħsejjes qawwija. Iżda, it-telf ta' smigħ kawża tal-età jista' b'xi mod jiġi mbiegħed ir-riskju tiegħu?
It-telf ta' smigħ kawża ta' età ma tantx hemm prevenzjoni x'tista' tagħmel għax kif għedt huwa parti mill-ageing process, jiġifieri mhijiex xi ħaġa li hija kkawżata minn xi ħaġa li tista' tipprevenija, hija parti milli aħna meta nibdew nikbru ċertu sistemi jibdew ibattu xi ftit.
Meta persuna anzjana tibda tinnota li qed tnaqqas mis-smigħ, importanti li din tmur tfittex parir professjonali. Hekk biss, din tista' taċċerta ruħha li t-telf tas-smigħ hu kawża tal-età u mhux riżultat ta' xi kundizzjoni oħra.
Mela bħala testijiet biex wieħed jiċċekkja nuqqas ta' smigħ, l-ewwel ħaġa li jsir hija wieħed jeżamina l-kanal tal-widna minn barra għax In-nuqqas ta' smigħ jista' jkun pereżempju akkumulazzjoni ta' wax fil-kanal ta' barra. Allura dan jitneħħa u s-smigħ jista' jiġi għan-normal, li mhijiex problema rari. Però il-kawża ta' telf ta' smigħ tista' tkun ħabba problemi fil-widna n-naħa ta' ġewwa. u dan jiġi ċċekkjat minn speċjalisti tal-ENT tal-widnejn fejn jibdew isemmgħulek sejjes ġo widnejk u inti timmarka meta tibda tisma' dawn is-sejjes, jiġifieri dak huwa ngħidulu audiogram. Bħala kawżi ta' telf ta' smigħ imbagħad m'hemmx l-anzjanità per se biss għax kull ma taffettwa l-anzjanità hija madwar sittax fil-mija għal dawk ta' 60 sena, 32 fil-mija dawk ta' 70 u xi 40, 50 fil-mija dawk ta' 80 sena. Jiġifieri telf ta' smigħ jista' jkun ukoll kkawżat ħabba mard ereditarju li jaffettwa l-għadam irqiq fil-widna u jista' jkun ukoll ħabba li wieħed ikun espost għal ħsejjes qawwija fil-ħajja meta kien iktar żgħir fix-xogħol tiegħu. li itellef ħafna is-smigħ meta wieħed jikber.
Importanti ħafna li min jieħu ħsieb persuni anzjani jgħin kemm jista' biex dan in-nuqqas ta' smigħ ma jkomplix ikun ta' piż fuq l-anzjani nfushom. Mela kif għandna nġibu ruħna ma' anzjani li qed ibatu minn problemi tas-smigħ?
Ħaġa komuni li wieħed jara meta anzjan, persuna tkun nieqsa mis-smigħ hi li wieħed jibda jgħajjat, jibda jitkellem b'vuċi għolja ħafna. Din m'għandhiex tkun is-soluzzjoni, l-importanti hu li wieħed joqgħod quddiem il-persuna li jkun l-anzjan, il-persuna tkun tista' tara l-wiċċ ta' dak li jkun li qed jitkellem magħha. Ma jkollokx dawl qawwi wara biex inti mhux tidher bħala silhouette, jiġifieri dak li jkun qed jara wiċċek, wieħed jitkellem ċar u bil-mod u b'vuċi daqsxejn iktar għolja min-normal, però mhux li wieħed jibda jgħajjat ngħidu bl-Ingliż at the top of his voice, għax hekk l-anzjan iktar ma jibdix jisma'. Importanti wkoll li mhux nibdew nitkellmu fil-widna t-tajba ta' dak li jkun, għax hekk l-anzjan, il-persuna mhux qed tarak titkellem. Allura meta wieħed jitkellem faċċata ta' dak li jkun iktar hemm ċans li jiftiehem.
Tikka aktar fuq saħħtek. Il-kallijiet u l-ġilda xotta fis-saqajn Jitrabbew minħabba pressjoni fuq partijiet tas-sieq. Dawn jitrabbew kemm mas-swaba' tas-sieq kif ukoll fil-qiegħ. Dawn jikkawżaw skumdità u uġigħ li jistgħu jwasslu għal komplikazzjonijiet f'persuni dijabetiċi u f'persuni li jbatu bi problemi ta' ċirkulazzjoni. B'hekk umportanti li wieħed imur għand speċjalista tas-saqajn li jista' mhux biss ineħħi dawn il-kallijiet u l-ġilda xotta, iżda jista' wkoll jagħti pariri dwar kif wieħed għandu jieħu ħsieb saqajh. Xi pariri siewja dwar il-kura tas-saqajn, Ilbes żraben li jiġuk sew, uża suletti jekk dawn ikunu suġġeriti lilek mit-tabib, jekk se tilbes kalzetti, importanti li dawn ikunu tal-qoton.